Chibai vek ule, vawiinah hian video thar ka rawn dah leh dawn a, amah erawh chu a hmasa in keimah hi professional ka ni lo a, ka thiam vang reng a video te pawh siam ka ni lo a, ih zirlai tam tak tena Mizo tawnga material awm lo lutuk avanga harsatna an lo tawh palh theih te awm thei a ni a, chungte avang te leh ka tui ve hrim hrim vanga video te hi siam ka ni a, chu chu min lo hriat sak a, ka video te hi ih ngaih pawimawh berah in lo neih loh ka duh a ni, tin, in comment te ka lo chhiar thin a, in hmang tangkai tih te ka lo hriat in ka lawm em em a ni. Vawiina kan zirlai en tur chu letter chu my daughter tih ni a, Hemi ziaktu chu Jawaharlal Nehru a ni. Jawaharlal Nehru hi kan hriat theuh angin India rama zalenna hruaitu zinga mihlun leh lar ber pawl a ni a, India ram Prime Minister hmasa ber a ni bawk a ni. Heng lehkhathawn te hi a fanu Indira Gandhi hnena a thawn a ni a, heng lehkhathawn a ziah lai hianin zelah a tang a ni. Tichuan a lehkha thawn zawng zawng te chu dah khawmin lehkhabu Letters from a Father to his Daughter tih chu a lo siam ta nghe nghe a. Chuti chuan a text ah kan lutin kan sawifiah thei tawh dawn a ni. A hmasa berah chuanin heti hian Nehru-a chuan a fanu chu a hrilh a. Ka fanu i naupan tet atangin i piancham ah thil pek tha tak tak leh damrei tura duhsakna te i dawng thin a, amah erawh chu tuna ka tanna zel atang hian engtin nge chutiang ang thil chu ka pek theih tehlul ang che. Chuvang chuanin thil i mamawh tak mai leh thil tangkai tak mai hriatna leh finna hi vawiinah hianin ka hnutchhiah dawn che a ni, a ti a. A pahnihna ah chuanin tawi takin thuṭha han hrilh luam te chu ka duh a, amah erawh chu chung ka tih dawn chuanin mipa fing tak mai pakhat chanchin ka hre chhuak leh fo ṭhin a, chupa chanchin chu vawiinah hian ka hrilh dawn che a ni. Kum sangkhat zathum vel liam ta khan India rama Chinese mi Hyon Sanga chu a rawn zin a. Hyon Sanga hi mi inzir peih mi tak leh mi fing tak a ni a. India ramah hian zirna te, finna te zawngin a rawn kal a. Tichuan University of Nalanda-ah a rawn zir a, he hmunah hianin midangte pawh a zirtir bawk a ni. Chuti chuan a lo thiam tak em avang chuan Master of the Universe, The Law of the Buddha tih a koh a lo ni hial ta a. India ram hmun hrang hrang a dung leh vang te chu fang kualin a mi cheng te chanchin chu a zir chiang a, a lehkhabu ah chuan a ziak thla zel a. Chung a thil ziah chanchin zinga pakhat chu vawiina ka hrilh tur che hi a ni. India ram chhim lam hle tak atang hian pa pakhat chu Bihar-ah a lo kal a, chupa chuan kawng hrian copper atanga siam hlai zet mai hi a dulh-ah te chuan a hreng vel a, tin a lu chungah chuanin mei alh a dah tlat bawk a, hmawlh a keng a, chapo tak chuan a vak a. Miin, engatinge chutianga a inthuam tih a an zawh chuanin a finna leh a hriatna chu a tam em avangin a dul atangin a rawn puak keh mai ang tih kha a hlau a. Tin, thil hre lo zawk leh mi aa zawk te a khawngaih em avangin a lu chungah an kalkawng en turin mei chu a lo dah chu a lo ni a. Nehru-a chuan sawi chhunzawmin, Kei erawh chu ka finna te a tlem em a, tin, chu finna tlem tak Ka neih chu ka pumah a awm a nih ngai chuanin thil dang zir belh nan hmun tam tak a la awl a. Chuvang chuan kei ang mihring finna tlem te hian engtin nge hei hi thil tha a ni, hei hi a tha lo tia mi ka hrilh theih teh lul ang. Tin, ka ngaihdanah chuan thil tha leh tha lo thliar hrang tur chuanin kan. sawi ho ngun te a ngai a, midang nena kan sawi dun ngun te a ngai a, chutiang a nih chuan thudik leh thil tha chu a lo chhuak mai turah ka ngai. Thil tha tam tak kan sawi tawh a, amah erawh chu he khawvel hi a zau em a, kan hriat loh leh kan la thiam loh hi thil tam tak a awm a, chungte avang chuanin Kan hringnun hi engtik lai mahin an inawm dawn loh a ni. Chutiang avang chuan chapo mai loh ila, tin. Chutianga thil engkim kan hre vek lo chu thil tha tak a nihna chhan a awm a, chu thil chu mifing leh lutuk te hian an lung ngai thin a ni. An lung ngaina chhan min zawh chuan khawvelah hian zir tur an nei tlem tawh em a, chu avanga lung ngai chu an ni tih ka hrilh thei ang che. A chhan chu thil kan thiam thar emaw, Thil kan hmuh chhuah thar hian lawmna na men lo keimahni ah hian a lo awm a, chutia ang lawmna chu an ni chuanin an hmu zo vek tawh a, chuvang chuan an ni tan chuan khawvel hi lungngaihna mai a ni. Thuchah han inhrilh reng te pawh hi i ning mai thei a, amaherawh chu lehkha thawnah hi chuan thil dang sawi tur hi a awm lem lo a, chuvang chuanin. Thu tha ka hrilh che a, ka fa che nia i inhriat chuanin ning mai lovin, thin ur mai lovin i nunah lak duh i tum tur a ni. History kan han en a, mi ropui tak tak te, an chanchin te, an thiltih ropui tak tak te kan lo hria a, chunga. vang chuan anmahni ngaihsannain kan khat a, anmahni dinhmunah te kan indah a, an ni ang nih kan chak fo thin. I naupan laia John D'Arc i i ngaihsan thinzia leh amah ang nih i chak thinzia te pawh ka la hriai a. A tlangpui chuan mi satliah te chuan thil ropui tak an ti mawh hle a, anmahni nun khawchhuahna leh an nun chauh ngaihtuahin an buai ve em em a, amaherawhchu, Chung misatliah te vek chu phurna leh rinna nasa takina a mawlh em avanga thil ropui tak rawn tiin ram leh hnam chhanchhuaktu hero te an rawn nih phah ta a ni. Ram hruaitu ropui tak tak te hian anmahniah hian thil eng emawni bik te midang thinlung hneh thei em em tu an nei a, chu thil avang chuanin ram pum te chuan chung hruaitute chu an zui phah thin a ni. I pian kum, kum sangkhat zakua sawm pasarih kha kum chhinchhiah tlak tak mai a ni a. Chu kumah chuanin Russia-ah hruaitu ropui tak mai Lenina chuanin revolution chanin chu a revolution thlen chuanin Russia leh Siberia chu kum khua atan a thlak danglam a, khawvel history a ti danglam ta hlawk mai a ni. Chutia ang chiah chuan India ramah pawh hruaitu ropui tak a awm a, chu hruaitu chuan India ram zalen theihna tur atan a theih tawp a chhuah a, tin, mi chanhaite leh mi awhpehte chu a pui zel bawk a ni. Chu mihring chu ram hruaitu chu Mahatma Gandhi kan tih Bapuji-a hi a ni a, tunah chuan zêlah a awm rih a, amaherawh chu a thil tih leh a thusawite chuan India rama mi makta duai tam tak thinlung a hneh êm avangin, an ram an hmangaih êm êm tana zalenna sual turin an rawn thawk chhuak ta a. Chu thil thleng chu nang leh kei hian kan mit ngei a kan hmuh theih avangin kan vân nei hle a ni. A nih leh enge kan tih tak ang? Kan tih tur chu ka sawi thei hauh lo mai. Amah erawh chu kan tih miah loh tur chu India ram ti hmelhem leh ti hmingthe zawnga khawsak hi a ni. Mi chuan thil tha leh tha lo, thliar hran harsa a ti mai thei e. A ni, a harsa reng bawk a. Chutah chuan thu ka rawn theih che chu hei hi a ni, thil engmah hi a ruk a ti lo turin. Thil a rukin i ti emaw? I thil tih i thup a nih erawh chuanin i hlau tihna a ni a, chu chu thil tha lo tak a ni. I thil tih avanga i hlau a nih chuan i thil tih ka thil dik lo a ni tih hria la ka duh a ni. Huaisen takin awm la miten an lo zui ang che. Chuti chuan i thil zahpui zawng i ti lo mai ang. Bapuchia kaihhruaina ah chuan thil engmah hi thuh ruk a awm lo a. A chhan chu thil dik kan tih vang a ni. Privacy hi chu a awm tur a ni meuh mai. Amaherawh chu privacy leh secrecy hi kan hriat pawlh tur a ni lo a, secrecy hi kan tih loh tawp tur thil a ni. He lehkhathawn hi a sei ta hle a, amah erawh chu sawi tur a la tam si a, engtin nge lehkhathawn pakhat mai hi a tawk thei ang? Nang chu i vanneia India in zalenna a sual chhuak hi i mit ngeiin i hmu a, tin i nu i thian tha ber ni thei hi i kiangah a awm tlat avangin i vannei hle a ni. Mang tha phawt mai le, duhsakna sang ber ka hlan a che. He lehkha thawna a main ideas te chu hmakhatna ah chuan finna hian chin tawk leh tawp chin a nei lo a, mi tu pawh in a fing lutuk emaw, a thiam lutuk emaw, a hre lutuk emaw a inti a nih chuan chu mihring chu mi thiam, mi thil hria ni lo in mi a tak a ni. Thil thar kan zirna leh kan hriat chhuahna ah hian hlimna eng emaw ni tak a awm a. Chu hlimna chu mifing leh lutuk, mi thil hre lutuk te hianin an hrethiam ve dawn lo a ni. Mi satliah anga kan ngaih te hi mi ropui tak an ni thei a, mi tam tak thinlung an hneh thei a ni. Pathumna, i thil tih a dik emaw a dik lo emaw i hre duh a nih chuan han inzawt thin la, chu thil chu a rukin i ti em? I thil tih chu thup i tum thin em? Chutiang a ni nih chuan i thil tih. Thil dik lo a lo ni leh fo thin. Thil dik lo kan tih hianin hlauh eng emaw ni tak kan nei a, chu chu thil tha lo a ni. Huaisen tak leh a lang theia thil kan tih hi thil tha a ni fo. Khati zawng kha vawiina kan zir lai chu ni a, ka video te in lo tangkai pui a, mi lo ngaihhlut sak avangin ka lawm em em e.